La slama ay gma. Acḥal ay agigim i d-tusiḍ ɣer tmurt agi iberraniyen? Cahar? Cahar ayen neɣ imkun yuma ayen kan. Ani tufiḍ iman-ik weḥd-k gar wid ur nettin ara Rebbi, gar wid iɛebden ddunit neɣ lmesnuɛat? Bɣiɣ ad k-smektiɣ uqbel ara nebdu nubayeḍ-agi, belli ma tebɣiḍ ad tbeddeḍ ɣef lḥeq gar wid ur nessin ara acu d lḥeq, ma tebɣiḍ ad tbeddeḍ ɣer lǧiha Rebbi gar wid ur ten-ttagad ara, ur tezmireḍ ara weḥd-k. Ulac deg-k tazmert ad tbeddeḍ d lmumen gar wid ur nettamen ara, ad k-jebden ɣer lǧiha-nsen, ḥaca ma teqqareḍ-t s imeslayen n lektub, Sidi d amaɛun-iw, ur ttagadeɣ acemma. Acu ara yexdem bunadem? Taḥkayt ara tesselmiḍ agi tella mačči ɣef Beltcazer ilemẓi-nni yufan iman-is bessif deg tmurt Ibraniyen ilemẓi-nni ibedden ɣef lḥeqq gar wid ur nettagad ara Rebbi lameɛna d taḥkayt ɣef tlata leḥbab-is yeddan yid-s ɣer tmurt-nni Nutni diɣen llan d lmumnin n jmaɛa n Sɛasɛa d Beltcaẓer, ad ẓallen, ad ṭalben i Ṛebbi tazmert, ad bedden fell-as mebla lxuf, gar lkufar i ten-d-izzin. Yiwen wass agellid n tmurt yumer i wid meṛṛa izedɣen d ul-as ad ɛebden lmeṣnuɛa n ddheb i yuqem, anect ilat. Yenna-yasen, Mi ara tsellen i lḥess d lmuziga, ad njemɛen ad ik nunzat lmesnuɛ-nni. Win yugin ad yettudegger ɣer uḥeǧǧaǧu n tmes, ad immet. Ma d tlata ilemẓiyen-nni Cadrak, Micak d Ɛebednaɣu mcawaren way gar-asen amek ara xedmen ayagi axaṭer nutni ɛebden Ṛebbi awaḥid, ur ssinen ara at lǧenns-nni. Mi ẓran lḥekwam n tmurt akken ilemẓiyen-agi ugin ad knun zdat lmesnuɛa, ruḥen citkan fell-as i ugellid. Dɣa netta yezɛef, yerfa, yumer ad d-awin ilemẓiyen-nni ɣur-s. Isteqsa-ten, Acuɣef tugim ad taɣem awal-iw, ad tɛebdem lmesnuɛa-agi n ddheb? Ma theggam ad tseǧǧdem ad tɛebdem, swaswa. Lameɛna ma tugim, ad tettuḍeggren imir-n ɣer lkuca yerqen. Anwa d Ṛebbi ara ken-issemneɛen syen? I yewɛer lḥal i tlata ilemẓiyen-nni ad bedden imir-n ɣef lḥeqq, ad sbanen i wid i ten-izzin belli ɛebden Ṛebbi lḥi. Acu ara xedmen? Mebla ccek ṭṭalben i Ṛebbi tazmert ad ɣelben lxuf yellan deg wulawen-nsen. yerna nukni diɣen ama d kečč ama d nekini ma nessuter-as i Rebbi tazmert ad nbedd fell-as mebla lxuf ad iqerreb ɣur-neɣ ad ibedd yid-neɣ ad aɣ-d-yefk tazmert ad neched ɣef tidet ɣa Cadrak, Micak d Ɛebednaɣu ǧawben nnan-as i ugellid ma yeẓra Rebbi ayagi yelha yezmer ad aɣ-yemneɛ seg lkuca d ufus-ik ay agellid lameɛna ma yeẓra Rebbi ayagi ur yenqum ara isin ay agellid Ur nqeddec ara iṛebbiten ik, ur nseǧǧid ara zdat lmesnuɛa-nni n ddheb tesbeddeḍ. Acḥal ẓewren ilemẓiyen-nni, lukan d kunwi i bedden deg umkan-nsen, ɛni tẓewrem akkenni? Qqareɣ-awen, ay imdukal-iw, ad tzemrem, ḥaca ma yella Sidi Ṛebbi d amɛawen-nwen, ḥaca ma tetteddum yid-s i lemɛacer ay kemmlen. Mi sla agellid ayen nali lemẓiyen-nni iččur d zzeɛf, ibeddel wudem-is, yumar ad seḥmun lkuca sebɛa iberdan akteṛ n wayen bnan ad seḥmun. Yumer i kra irgazen iǧehden lmeḥalla-s, ad cidden Cadrak, Micak d Ɛebednaɣu, ad ten-ḍeggren ɣer lkuca ireqqen. Irgazen-nni cudden-ten akkenni kan s llebsa-nsen, ḍeggren-ten ɣer lkuca, akken i sen-yumer ugellid. Cadrak, Micak d Ɛebednaɣu ɣlin, cudden ɣer talmest n lkuca reqqen. Imiren agellid ibedden dinna ad iferrej ayen irkul iḍran, ikker s lxelɛa. Ina-yasen i imḍebren-is, ɛni mačči d tlata irgazen ay nḍegger cudden ɣer tmes? Ǧawben nnan-as, Meɛlum ay agellid. Dɣa ina-yasen, Nekk walaɣ rebɛa yid-sen dinna deg uḥeǧǧaǧu, ur cudden ara. Alḥun deg talmast times ur ten yuɣ wara. Cbiḥa n wis rebɛa am tin n warraw irebbiten. Dɣa yeqreb ugellid ɣer tewwurt lkuca n tmes yerqen, isiwel-asen a Cadrak, Micak d Ɛebednaɣu, iqeddac n Sidi Ṛebbi Ttɛala, ffɣet, asemt-d ɣur-i. Cadrak, Micak d Ɛebednaɣu uɣen-as awal, ffɣen si talmast tmes, ur ten yuɣ wara, Ceɛriq ṛṛay-nsen ur izelf ara, iceṭṭiḍen-nsen ur rɣan ara, ur fuḥen d times. Acu i tḥesbem ixedm ugellid? Ɛni irgem-iten neɣ yewwet-iten? Xaṭi! Yebda awal yenna, Ad ittubarek Ṛebbi n tlata ilemẓiyen-agi, i iceggɛen lmelk-is, isellek-iten imi tteklen fell-as. Xulfen lamer uglit, sellmen lǧettat-nsen ur ɛebden ara Rebbi nniḍen ala Rebbi-nsen. Ata tura lamer ajdid. Mkul argaz, lqum, lǧens, d tameslayt ara iheddren ccer ɣef Rebbi-agi n Cadrak, Micak d Ɛebednaɣu, ad ifreq d luṣul, axxam-is ad yuɣal d tazuliɣt, ala xaṭer ulac Rebbi nniḍen izemren ad isellek am netta. Deffir wayagi, agellid yesserbeḥ tlata ilemẓiyen-nni di lɛamala n Dulas. Ɛni tḥesbem akken tettḥessisem i taḥkayt-agi belli d tamacahut kan? Ur ḥsiɣ ara ala xaṭer tettwaf deg wawal Ṛebbi. Ayen yektben dinna, d ayen i d-iwḥa Ṛebbi, yenfeɛ i ttɛalim, i uḥeqqeq, i tuzzma, i ttarbga di lḥeqq. Ṛebbi iweɛɛed s uqemmuc n Nnbi Icɛaya, iqqar-as i win itteklen fell-as, Ur ttagad ara, imi kefdiɣ. Lwaɛeɣ-k-id s yisem-ik, telliḍ inu. Mi ara tɛeddiḍ deg waman, ad iliɣ yid-k. Mi ara tzegḍeḍ isaffen, ur k-setten ara. Mi ara telḥuḍ di tmes, ur terqeḍ ara, aḥǧaǧu ur k-iceɛɛel ara a lxaṭi nekk d Ssid Ṛebbi-inek d ameslak-ik. Ur ttagad ara, lliɣ yid-k. Wid akk ittawin isem-iw, xelqeɣ-ten i lɛaḍima-w, telliḍ d aqeddac-iw, nni xtaṛeɣ, ad tiliḍ d inigi belli d nekk i yellan d Ṛebbi. A ilemẓi yufan iman-is weḥd-s deg tmurt Ibeṛṛaniyen! Acu i k-d-iwwin, acu ɣef i k-d-iwwi Ṛebbi ɣer dinna? Iwakken ara tesxesreḍ iman-ik s lebsala d ddnub? Iwwi-k ɣer dinna ɛni iwakken ara tettuḍ, ara tujebdeḍ ɣer lǧiha n wid iɛabden lmeṣnuɛa n ddheb la akked ccehwat n wulawen-nsen? Ur ḥsiɣ ara. Ṛebbi ixelq-ik, ixtar-ik, ifda-k, isiwel-ak s yisem-ik, iwakken ara tiliḍ d inigi fell-as, ad tesfehmeḍ i wid i k-d-izin belli Ṛebbi yella. Acḥal i k-d-izin qqaren ulac Ṛebbi, Ṛebbi-nsen d iṣurdiyen. I kečč? Uɣal-d, uɣal-d, ay aqcic ɣer Ṛebbi.

Anwa tḥesbem d argaz wis rebɛa i dan d tlata ilemẓiyen-nni deg uḥeǧǧaǧu? Agellid iɛqel-it. Inna-yasen i iqeddacen-is, Cbiḥa n urgaz wis rebɛa, am tin n warraw, irebbi-ten. Ṛebbi iceggeɛ lmelk-is, isellek iqeddacen-is yettkellen fell-as. Ṛebbi iceggeɛ-d Sidna Ɛisa ɣer ddunit, netta, ilan d mmi-s Ṛebbi, awaḥid. Iwakken ad ifdu kul win itteklen fell-as. Tumneḍ ayagi kečč neɣ kmini ittḥessisen iḍ-agi? Tumneḍ yusa-d Sidna Ɛisa ɣer ddunit ad k-isellek kečč, ad kem-ifdu kmini? Akken tufiḍ iman-ik dinna deg tmurt ibeɛden, ittqellib fell-ak, a lxaṭer yebɣa ad k-isellek seg uḥeǧǧaǧu i k-d-izzin. Ibɣa ad ibedd yid-ek di lweqt ujerreb, iwakken ad tzemreḍ ad tiniḍ, Sidi d amɛun-iw, ur ttagadeɣ acemma, acu ara yexdem bunadem? Ɛni Rebbi ur k-d-iqqar ara iḍ-agi, Ur ttagad ara, imi k-fdiɣ? Sidna Ɛisa yebɣa ad k-ifdu, lameɛna yessefk ad tqebleḍ ayagi kečč. Iqqar-ak iḍ-agi, Ur ttagad ara, lewɛeɣ-k-id s yisem-ik, bɣiɣ ad k-d-rreɣ d ayla-w, Ad k-fduɣ seg ufus n Cciṭan, ttkel fell-i, alxaṭer ulac ameslak nniḍen ala d nekkini. Ilemẓiyen-nni i ffɣen seg uḥeǧǧaǧu bedden zdat ugellid, cceɛr iqurray-nsen ur izellif ara, ula d llebsa-nsen ur tfuḥ ara d tmes. Tmes-nni ur tesɛi ara merra tarzmert fell-asen ad ten-tessenger, ala d icidan-nsen i yerɣan. Sidna Ɛisa Lmasiḥ yezmer ad k-iserreḥ seg ddnub i k-icekklen. Kunwi s ilemẓiyen yufan iman-nsen deg tmurt Ibraniyen, tesɛam tazmert ad teddum deg talmast uḥeǧǧaǧ u ddunit d ddnub, mebla ma ad ken-issebleɛ. Qqareɣ-awen, ḥaca ma idda yid-wen win izemren ad ken-isellek seg uɣelluy, ad ken-isseḍher zdat uḥder Lɛaḍimas mebla alumu, yeɛni

Ma tebɣam ad tent-tqeblem, ktbet-aɣ-d sutret-itent, lameɛna i nkun mačči f yiwet tikkelt kan ara tent-cegɛa, ẓẓayet cwiya. Ataya ihi lɛelwan-nneɣ. Nnuba lexbar n lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit, Newwel Axbaṛ Lxir, tabwaṭ n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Ḥassiset lǧemɛa d iteddun ɣef lweqt-agi i Newwel Axbaṛ Lxir. Ḥassiset ssebt, azekka tameddit, i Newwel Lebni Ṛebbi ɣef lweqt-agi diɣen. Nubat-agi i snat ttawḍen ɣur-wen ɣef lmuja talmast 205 lmitrat neɣ 1467 kilohertz n Radio Monte Carlo. Ad awen ibarek Rebbi akk, ama wid ilan deg tmurt, ama d wid ilan deg tmura iberraniyen.